איז איינמאל דער אייבערשטער איז דא איז שוין נישטא קיין גאווה, שוין נישטא קיין גדלות, שוין נישטא די גאנצע די גאנצע סוגיא פון פון איך בין, איך בין יא און איך בין נישט, איך דארף מבטל זיין א יש, עס איז דא געוויסע פלעצער וואס מען ארבעט אויף ביטול היש, זיצט מען זיצט זיך און מען זינגט זיך איך בין גארנישט, איך בין גארנישט, און איך בין גארנישט, און איך בין גארנישט, און איך בין טאקע גארנישט, איך בין א גארנישט שבגארנישט. דאס איז נישט אזוי מבטל א יש, ביסטו נעבעך אזא בעל גאוה, א דל גאוה ביסטו, ביסטו נעבעך א, האלטסט דיך גרויס אז דו ביסט א גארנישט, א מענטש גייט ארום מיט אזא מורדיגע כבוד, איך בין א ענף, אבער אז דער אייבערשטער איז דא, דעמאלטס פאלט אלעס אוועק, דארפסט שוין נישט ארבעטן צו דו ביסט יא צו דו ביסט נישט, ווייל פארקערט, איך בין, איך בין, איך בין, און אלעס איז דער אייבערשטער, נישט איך קלאפ זיך אראפ און איך בין יא צו איך בין נישט, איך בין יא צו איך בין נישט, איך בין וואס איך בין, דער אייבערשטער האט מיר עס געגעבן. מען האט אמאל געזאגט פאר רבי נתן, מען האט אים די מסמכים האבן דיך געכאפט עסן עפעס א גוטע לאנטש, לאקשן מיט טשיז, וויאזוי הייסט עס היינט, לאקשן מיט טשיז, בעק זיטי, וויאזוי? בעק זיטי, עפעס א גוטן מאכל, און זיי האבן אנגעפאנגען חוזק מאכן אז רבי נתן איז נישט קיין צדיק, ער איז א פאפער, האט רבי נתן געפרעגט, זאגטס מיך וואס האט משה רבינו געגעסן, משה רבינו האט נישט געגעסן קיין לאקשן מיט טשיז, די תורה זאגט ואיש משה ענב מאוד מכל פני אדמו, וואס האט משה רבינו געגעסן? זאמד? דאס איז די טעות פון מענטשן, מענטשן זענען אלץ א צדיק איז איינער וואס עסט נישט, איינער וואס שלאפט נישט, איינער וואס האט זיך אויסגעטון, וואס הייסט אויסגעטון? זיך א מענטש פון בשר ודם, משה רבינו האט נישט געמאכט קיין קידוש אויף א גוטע וויין פון געטרינקען, משה רבינו האט נישט געגעסן פיינע פיש, משה רבינו האט נישט געגעסן פיינע זופ מיט לאקשן, ניין! כ'ווייס נישט געסט קיין זופ מיט לאקשן? סא דו זעסט משה רבנו עסן זופ מיט לאקשן וואלסטו געגאנגען צו קורח? מוז זיין וועגן דעם ווען מענטשן זענען געגאנגען צו קורח זאל מען נישט געקענט נעמען אז משה רבנו עסט, איש משה ענוו מאוד מכל פני אדם הוא, געדארפט זיין דער גרעסטע בטלן, א בטלן קען נישט איבערגעבן תורה פאר אידן, משה רבנו איז געווען דער גרעסטער חכם, ער האט געוואוסט פונקטליך אלע די גאנצע וועלט וויאזוי ס'ארבעט און וויאזוי מ'רעדט צו מענטשן און וויאזוי מ'מאכט שלום צווישן מענטשן, וואס איז א ענוו? א ענוו איז. איך ווייס, איך ווייס אז איך, די אייבערשטער רעדט מיט מיך, איך ווייס אז איך געב איבער די דבר השם, איך געב די תורה פאר די אידן, משה רבינו איז אראפגעקומען פון בארג סיני, ער האט איבערגעגעבן תורה פאר די אידן, ער האט געשריבן, וידבר השם אל משה לאמור, אבער, די אייבערשטער איז דא, אלעס איז די אייבערשטער, נו, וואס האטס מיט מיר? דאס איז געווען ביים רעבן, אנשטאט צו שטיין און מבטל זיין דעם יש, און שטיין איך בין גארנישט, איך בין גארנישט, איך בין גארנישט, איך בין גארנישט. ער רעדט פונעם אייבערשטן, ווי מער דאס רעדן פונעם אייבערשטן פאלט אוועק אלע פראבלעמען, פאלט אוועק אלע מחלוקת'ן, פאלט אוועק אלע קנאה שנאה, פאלט אוועק אלע תאוות, ווייל דער אייבערשטער איז דא. אבער ווען א מענטש לעבט מיט'ן אייבערשטן, וואס איז שייך אז אקעי יעצט בין איך אליינס, קיינער איז נישט דא מיט מיך, סאו איך קען גיין זינדיגן, דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער איז דא. וואס טוט א מענטש פאר ער וויל זינדיגן? וואס טוט א מענטש? מאכט צו די פענסטערס. די ווינדאו שעידס און ער מאכט צו די טיר און ער קוקט ארום קיינער נישט דא קיינער נישט דא שוין ער האט מיך באהאלטן איך קען גיין זינדיגן אבער א מענטש לעבט מיט אמונה די אייבערשטער איז דא די אייבערשטער איז דא עס קומט ארויס ווען א מענטש געוויינט זיך צו אסאך צו רעדן צו די אייבערשטער הייבט ער אן מורא צו האבן פונעם אייבערשטן.